Gudde Moien. An den nächste Minutten wäerte mer zesumme kucken iwwert den Artikel 29 bis vum Gesetz iwwert den Aménagement communal. Dat kléngt elo relativ abstrakt, mee wann Der esou wëllt, dat ass deen Artikel, deen definéiert, wéi vill erschwéngleche Wunnraum an Zukunft muss an den neie Wunnquartieren entstoen. Wichteg ze soen ass awer, deen Artikel 29 bis, dee spillt ewer réischt fir déi Projeten, déi PAPen, déi sechs Méint no Akraafttriede vun deem neie Gesetz an d'Prozedur ginn, dat heescht do wou de Schäfferot dann offiziell mam Projet saiséiert gëtt. A fir alleguerten déi aner PAPen, déi virdrun an d'Prozedur gaange sinn, do ass et esou, datt do deen Artikel 29, also déi al Dispositiounen quasi, virun spillen. Wat sinn elo déi grouss Ännerunge bei deenen zwee Artikelen oder wat kéint elo nei? Dat ass a sech, datt virun allem mol méi erschwéngleche Wunnraum muss entstoen an datt och méi PAPen, och virun allem méi kleng PAPen, och erfaasst ginn vun deem Artikel 29 bis. Dat heescht, och do muss erschwéngleche Wunnraum entstoen. Groussen neie Moment ass allerdéngs, datt déi Wunnengen, esou wéi mer dat haut nach kennen, direkt u Bauprimenempfänger verkaaft oder verlount ginn, mee se mussen an d'öffentlech Hand goen a se wäerten och an der öffentlecher Hand musse bleiwen. An wat ass do virgesinn? Ma déi Cessioun vun den abordabele Wunnengen, déi geschitt op folgend Aart a Weis, Terrainen, déi wäerte gratis zedéiert ginn un d'ëffentlech Hand, dat heescht ouni finanziell Entschiedegung, an op der anerer Säit Wunnengen, déi abordabel Wunnengen, déi wäerten zum Entsteeungspräis an d'ëffentlech Hand goen. An Dir gesitt schonn, déi Cessioun ass relativ gënschteg fir d'ëffentlech Hand an dofir gouf op der anerer Säit eng Konterpartie virgesinn fir d'Proprietären, déi méi Baupotenzial fir Wunnfläch kréien als Kompensatioun zu dëser Cessioun. Den Artikel 29 bis, Wini spillt en? Ma e spillt fir fir PAPen, fir nei Quartieren, déi eng gewëssen Envergure hunn. An do ass et esou, dat gesäit een am Schema hei niewendrun, fir Terrainen, déi haut schonn als Wunnzon klasséiert sinn, do ass et esou, datt fir PAPen, déi méi wéi 25 Wunnenge virgesinn, Do muss een 15 Prozent vun der Wunnfläch reservéieren fir erschwéngleche Wunnraum a fir bësse méi kleng PAPen, tëschent 10 a 25 Wunnengen, do sënn et nach 10 Prozent vun der Wunnfläch, déi dann och fir erschwéngleche Wunnraum musse reservéiert ginn. Wat nei derbäi kéint, ass fir déi Terrainen, déi spéider wäerten ëmklasséiert ginn als Wunnquartier oder als Wunnzon, déi Terrainen, déi 6 Méint no Akraafttriede vun deem heite Gesetz wäerten op den Instanzewee goen als Modifikatiounen vum PAG, fir dann als Wunnquartier klasséiert ze ginn. Do wäert ee verschäerfte Prozentsaz gëllen, heescht, do muss een nach méi erschwéngleche Wunnraum virgesinn. An dat gesäit een an der Grafik hei niewendrun, bei méi grousse PAPen iwwer 25 Wunnengen, do sinn et da schonn 20 Prozent, bei deene vun 10 bis 25 Wunnenge sinn et der. 15 Prozent, an da kéint eng Kategorie derbäi, déi 5 bis 9 Wunnengen, do sinn et nach 10 Prozent vun der Fläch, déi da esou muss reservéiert ginn. Do gesäit ee schonn den Ënnerscheed vun haut bei deene méi gréissere PAPen. Do hu mer nik méi 10 Prozent vun der Wunnfläch, déi muss reservéiert ginn, mee 20. Dat heescht, et ass schonn eng Verdoblung vum erschwéngleche Wunnraum, deen do muss entstoen. Wa mer da wëssen, wéi vill Wunnenge musse fir erschwénglesche Wunnraum reservéiert ginn am PAP, da stellt sech natierlech d'Fro elo, Wéi geet dat an der Praxis bei der Elaboratioun vun de PAPen? Do ass en neie Moment. Do wäerten déi Terraine musse fixéiert ginn, determinéiert ginn am PAP, déi reservéiert ginn fir déi abordabel Wunnengen. Dat heescht, do kéint eng Art Servitut op den Terrain. déi dann och verhënnert, datt déi Wunnengen erëm um fräie Marché kënne verkaaft ginn an datt se a sech an der öffentlecher Hand musse bleiwen. Well d'Zil ass ganz kloer dat, datt mer de Wunnpark vun der öffentlecher Hand ëmmer méi wäit kënnen ausbauen op Dauer, datt esou datt mer ëmmer méi Leit kënnen effektiv erschwéngleche Wunnraum dann och zu Lëtzebuerg, ubidden. De Choix vun deem Terrain, deen ass bësse cadréiert vum Gesetz. D'Gesetz seet, datt ee keng Terraine dërf reservéieren, déi sech nik fir abordabele Wunnraum och dann tatsächlech prêtéieren. Heescht zum Beispill Terrainen, wou een eng Villa kéint opriichte vu 500 Meter carré. Et ass kloer, dat gëtt keen erschwéngleche Wunnraum. An d'selwecht gëllt et fir Terrainen, déi duerch hir Contrainten esou schwiereg bebaubar sënn, datt. An esou wëllt den Statiker quasi de Schweess op d'Stier krëtt fir d'Planungen ze maachen. Déi sinn exclu an do gëtt dann och bei der Planung mat drop opgepasst. Ech hat et virdru gesot, et krëtt een als Konterpartie zu där Cessioun krëtt krëtt ee méi Baupotenzial fir Wunnzwecker. Bon, wéi fonctionnéiert dat an der Praxis? Et ass esou, datt een de PAG dofir nit muss änneren. Dat heescht, et krëtt een automatesch, soubal een Artikel 29 bis hei spillt, krëtt een 10 Prozent méi Baupotenzial fir Wunnzwecker, ouni de PAG dee Moment ze änneren. Déi 10 Prozent, do muss een natierlech oppassen, wéi geet ee mat deenen 10 Prozent ëm. Genau sou wéi haut muss een natierlech städtebaulech sënnvoll Léisunge fanne fir dat Baupotenzial am PLP ze verdeelen an dat gëllt natierlech och fir dat zousätzlecht Baupotenzial. Hei wäert och de Gemengerot kënnen eng Wuert matschwätzen an och d'Bierger ronderëm hunn natierlech alleng schonn an der Enquête publique hiert Wuert do matzeschwätzen, ob dat dann op eng sënnvoll Aart a Weis geschitt oder net. Well d'Zil ass et natierlech wéi ëmmer, wéi Der dat kennt, Quartieren ze schafen, déi nik nëmme eng städtebaulich gutt Qualitéit honn, mee déi sech och gutt an déi bestehend Quartieren, an déi bestehend Därfer a Stied integréieren. Mir hunn eis natierlech relativ vill mat där dote Fro beschäftigt um Ministère. Ass 10 Prozent méi Baupotenzial, ass dat och tatsächlech vertretbar? Mir hunn eng Rei PAGen duerchgeholl, déi souwisou elo amgang sinn iwwerschafft ze ginn, a mir hunn natierlech och, konkret Beispiller analyséiert an och do simuléiert, wat dat géif bedeiten. A mir sinn zum Schluss kommen, datt dat zousätzlecht Baupotenzial duerchaus vertrietbar ass mat deem, wat aktuell och an de PAGe virgesinn ass. Ech wollt Iech awer trotzdeem, et gesitt Der och an der Grafik niewendrun, och e paar Beispiller weisen, wou mer selwer Analyse gemeet hunn. Well et engt Beispill vläicht, wou unzefänken, ass Munneref. Munneref huet e bësse méi städtische Kontext an dofir hu mer och do versicht, éischter an d'Héicht ze goen, punktuell ee Stack op déi Gebaier drop ze sëtzen, fir dann op déi 10 Prozent ze kommen. An da gesäit een an der Grafik, wat dat dann och do bedeit, wou mer da schlussendlech och do e bësse méi héi gebaut hunn. An ech mengen, et kann ee sech eens ginn, datt dat doten duerchaus vertrietbar wär. D'selwecht hu mer, an engem bësse méi ländleche Kontext gemeet, zu Monnerech. Do ass et esou, datt mer warscheinlech an der Regel nik an d'Héicht wäerte goen, mee éischter an der Fläch wäerten dat zousätzlecht Baupotenzial verdeelen. Heescht. dat engt oder anert Gebai vläicht bäisëtzen an da gesäit een och an der Grafik, wat dat dann kéint bedeiten. Voilà, wa mer de PAP dann esouwäit ausgeschafft han, da komme mer an déi nächst Etapp, déi spannend Phas vun där Cessioun un d'öffentlech Hand vun de Wunnengen. An do ass et esou, datt fir d'éischt emol d'Gemeng um Zoch ass an d'Gemeng hott eigentlech dräi Optiounen. Déi éischt Optioun ass déi, datt se alleng d'Terrainen heelt a selwer dann d'Bebauung vun den erschwéngleche Wunnengen iwwerhëlt. Dat riskéiert vläicht e bësse méi komplex ze ginn, well natierlech och do d'Gesetz iwwer d'Marchés publics gëllt. Dat wäert opwänneg ginn. Dofir denke mer, datt a ville Fäll éischter op déi zweet Optioun wäert zrëckgegraff ginn, dat ass déi, wou. D'Gemeng nit nëmmen d'Terrainen heelt, mee och direkt déi realiséiert Wunneng mat iwwerhëlt. Déi drëtt Optioun, dat ass a sech déi lescht, dat ass déi wou d'Gemeng dann renoncéiert. Wa wichteg ze soen ass, wann d'Gemeng d'Terrainen heelt, do geet dat iwwer eng Konventioun, déi wäert och einfach gehale ginn, do ass ni vill Contenu, vue que datt dat och nach ouni finanziell Indemnitéit geschitt. Op der aner Säit, wann d'Gemeng D'Terrain heelt mat der Wunneng. Da wäert déi Konventioun e bësse méi komplex gi vum Contenu, well do komme Baupläng derbäi, do kéim nach de Cahier des charges derbäi, wou d'Materialie fixéiert ginn, d'Finitioune fixéiert ginn an natierlech gëtt och do den Entstehungspräis vun där Wunneng dann och do festgehal. Wann d'Gemeng renoncéiert, dann ass et esou, datt de Stat iwwerhëlt, de Stat mat senge Promoteurs publics, der SNHBM an dem Fonds de Logement. An do wäert de Werdegang, wéi mer elo grad gesinn hu mat der Cessioun vum Terrain oder der Wunneng, genau deeselwechte sinn. Mee wichtig nach eng Kéier ass deen, de Punkt, datt effektiv déi Wunnengen egal wéi an d'öffentlech Hand kéint. Wann d'Gemeng renoncéiert, dann iwwerhëlt dee Moment eeben de Stat déi Roll. Wichtig nach ze soen ass, déi Konventiounen, vun deenen ech elo grad geschwat hunn, déi mussen ofgeschloss sinn, iert de Buergermeester eng Baugenehmigung gëtt iwwert d'Wunnengen. Firwat? Well et war eis wichtig, datt déi Cessioun direkt vu viran gekläert ass, fir ze verhënneren, datt Wunnenge schonn um fräie Marché verkaaft ginn, vläicht scho realiséiert ginn, an déi abordabel Wunnengen zu engem vill méi spéide Moment eréischt op de Marché kommen. Dat wier natierlech onglécklech, well d'Zil ass et natierlech ganz kloer, fir déi den erschwéngleche Wunnraum zäitgläich oder méiglechst zäitgläich op de Marché ze kréien, wéi dann och déi normal Wunnengen. Déi lescht Etapp, dat ass déi, wou d'Wunnengen da schonn an der ëffentlecher Hand sënn. An da stellt sech natierlech d'Fro, Wat kann d'ëffentlech Hand da lo dermat maachen? Do ginn et graff zwou Méiglechkeeten. Déi éischt ass mat Sécherheet déi effizientst a puncto Schafe vun erschwénglechem Wunnraum. Dat ass déi, wou d'ëffentlech Hand déi Wunnengen Verlount un Leit, déi op erschwéngleche Wunnraum ugewise sënn, an zwar adaptéiert vum Loyer hir op d'Situatioun vun de jeeweilege Persounen, dat heescht compte tenu notamment vun hirem Revenu. Déi zweet Optioun, déi d'ëffentlech Hand hott, ass déi, datt se déi Wunnenge verkeeft, mat engem Bail emphyiotique, mat engem Droit de rachat, déi ass finanziell natierlech vill, vill méi interessant, wëll se effektiv quasi zum Nulltarif ass. Firwat? Mä wëll d'ëffentlech Hand den Terrain, dee se behält beim Bail emphyiotique, gratis krëtt an op där anerer Säit déi Wunneng, déi se zum Entstehungspräis krëtt, och erëm zum Entstehungspräis weidergëtt. un déi Persounen, déi déi Wunneng dann iwwerhuelen. Den Droit de rachat par contre, deen ass extrem wichteg do dran, wëll déi Wunnengen, wa se dann eng Kéier verkaaft ginn, da rëm zréck un d'ëffentlech Hand ginn, déi se da rëm weider kann ginn u Leit, déi se, déi se tatsächlech brauchen. Esou vill elo zu den Erklärunge vum Artikel 29 bis, wéi en ëmgesat gëtt. Ee wichtege Punkt ass allerdéngs, datt een déi Contrainten, déi aus deem Artikel 29 bis hei entstinn, datt een déi méiglechst fréi och an der Planung scho mat afléisse léisst. An dofir géif ech hei gären de Rappell maachen, datt ee méiglechst och déi Plattform, déi mir um Inneministère ubidden, fir städtebaulech Planungen ze begleeden, och benotzt, fir déi heiten Dispositiounen vu vir eran ze diskutéieren ënnert all deenen Acteuren, déi effektiv concernéiert sinn. Heescht notamment mat deenen, déi tatsächlech och dann déi Wunnenge wäerten iwwerhuelen. Well et ass, mengen ech, wichtig, datt ee vu viran hei matenee kuckt, wéi eng Wunnenge kann een iwwerhuelen, wéi gesinn déi aus a wéi funktionéiert dann dee Prozess hannendrun. Voilà, ech soen Iech villmools Merci fir d'Nolauschteren an ech hoffen, et ass een Tick e bësse méi kloer ginn. Merci.